Hemmelere salam! Geliň biz bu gün şular ýaly gurçakly tort ýasalyň! Eger-de sizem tort bişirýän bolsaňyz onda öz ýakynlaňyzdan, jigileňizden ýa bolmasa öz gyjagaşyňyz ýa garyndaşlaňyzyň gyjagaşlary ýa müşderileriňiziň gyzlarynyň doglan gününe hökman şular ýalak bir bir gezejik-ä bolmanda bir Gurjak tort bişirip beräý diýip haýyş edýänler bardyr. Şolar ýaly sizem bolmanda hökmany iliň buýrugy esasynda, zakaz esasynda tort bişirmeseňizem özüňiz üçinem öz gyjagaşyňyz üçin ýa jigleňiz üçin tort bişirjek wagtyňyz şular ýaly gurjak tort edinjek wagtyňyz bir içine näçeräk zat gidýär nähilegräk edilýär şo zatlary bir görkezäýin diýdim menem şu wagt öz jiglemiň birine Ýasap berdim şu gurjak torty. Dogrusy bu golaý menem ýasamokdym barpo näçe ýyl mundan öň gurjak tort diýip ýöne ýene-de gyjagaş bolsalar hökman gurjak tort diýşip şony gowy göräýýärlerde size-de şolar ýaly zakazyňyz bolsa ýa jigileňiz üçin ýasajak bolsaňyz onda içine nähili goşulýar näme goşulýar şo zatlary görkezäýin diýdim. Bize gerek zatlar ilki bilen-ä iki sany biskwit çöregi gerek. Şolaň birem on sekiz santimetr galypda bişen, birem ýigrimi santimetr galypda bişen biskwit çöregi gerek. Birem bir porsiýa-da prenses kremi bolanyny, prenses kreminiňem resepti geçenki wideolarymda bardyr, linkini aşakda goýaryn. Şondanam bir porsiýa gerek. Bir üç sanak ýa iki sany banan gerek, bir bäş-alty sany şetdaly, iki ýüz-üç ýüz gram çemesi hem ýertudana gerek. Ynha, ilki bilen-ä şular ýaly biskwit çöregini bişirip goýdum. Biskwit çöreginem gara şokoladny biskwit etdim. Sada biskwitiň bişirilişi ýaly, ýöne diňe şoňa kakao goşup etdim. Şol sada biskwitiň çöreginiň bişirilişiniň linkinem aşakda goýaryn. Hemem içine goşan zatlarymam ýazyp goýaryn aşakda. Şular ýaly beýjek bolar ýalak edip etdim men-ä, üçe böler ýaly biskwit çöregimizi. Bir närä on sekiz santimetrligine-de dört ýumurtgadan etdim, ýigrimi santimetrligem bäş ýumurtgadan edip, şuň ýalak edip şokoladny edip bişirip goýdum, hemem daşyna-da streç klýonka orap bir günläp halidžinlikde goýdum. Indi taýýar biskiwitimiz üçe bölýäs. Olar beýjek bolansoň arkaýyn üç bölege bölüp bolýadyr. Ine şeýdip üç bölege deňjedip bölýäs. Siz hem şul esas şu resept esasynda etseňiz şular ýaly beýjek bolar arkaýyn üç bölege bölmäge maý berer. Birinji gatymyzam ikinji gatymyzam on sekizligem ýigrimligem şoň ýalaga edip üçe bölüp taýýar edip goýýas. Krem arasyna çalmak üçin krem gerek. Krema mena Princess kremi ulandym. Eger sizem şony etmek isleseňiz, aşakda linkini goýaryn hem goşulýan zatlarynam goýaryn. Ýa bolmasa başga krem isleseňiz, kanalymda başgada bir giden kremleriň resepti bardyr, şolar esasynda başgasynam ulanyp bilersiňiz. Ýöne Princess kremlem gaty gowy, süýji, tagamly tort bolýar. Kremimizem, çöregimizem taýyn bolandan soň, indi arasyna goşjak miwelerimizi dograşdyrýas. Miwelermizem bir juda ownugam dogramzok, ýa has irem edemzok bir, ýöne has ownuk edip bir ýitirip gitmez ýalyk, bir azajyk bir dişläňde, iýeňde bir agzy tagamy geler ýaly, bildirer ýaly owjy edip, irji-irji edip dograşdyrýas hemme miwelerimizi.

Ýöne bar bu gurjagy men-ä birhili has horja gördüm. Görün-ä birhili has ýüzi zatam kiçijik, jyrryjyk, horja gördüm biraz. Tortuň üstünde has neme bolup durmasyn diýip, men-ä bul paketdiljany gowja gördüm. Bul biraz ýüzi-gözi dolmuşa garaz bir gowja aý aljak bolup duran ýalak gördüm. Şonuň üçin men-ä bu gurjagy saýladym. Siz haýsyny saýlardyňyz? Öz pikiriňizi kommentariýada belläp bilersiňiz. Gurjagymyzam gowy edip daşyny, eşiklerini, zatlaryny çykaryp, gowja edip ýuwuşdyryp, arassalap, taýyn edip goýýas. Indi tortumyzy jemläp başlalyň. Biskwit çöregimizem ine şular ýalak üç sany deň bölege böldüm, iki gatynam. Jemi alty sanak çörek boldy. Ulynam üçe böldüm, kiçinem şular ýalak edip üç bölege böldüm. Ilki bilen bir typmaz ýaly aşagyna bir şular ýaly bir krem çalýasda indi tortumyzy jemläp başlaýas. Tortumyzy sirop üçinem özüňiz islendik sirop edip bilersiňiz azajyk şokoladny edesiňiz gelse azajyk şokoladny tagam berer ýalak sirop edip bilersiňiz ýa bolmasa ýöne sada suw bilenjik şeker goşup onam edip bilersiňiz. Şo sirop bilenä gowja edip öleýas soňam krem bilen şeýdip bolja diýip kremimizi çalyp çykýas. Soňundan hem miwelerimizden hem hemmesinden bir goşuşdyryp çykýas. Her ýerine bir deňräk ýaýrar ýaly bir kesilende gyzyl, sary hemmesi bir deňräk görner ýaly alyp şeýdip ýaýradyşdyryp çykýas. Näçe miwesi bol boldugyça tagamam şonça-da gowy bolýar. Bir hili tortuň içinde Miwe gelýä welin tagam hasam süýji bolýa. Gowy bolýa şoň üçin miwäni gysganmanjyk gowja edip bolja edip goýuşdyraýyň. Soňundanam miweler pytrap dagap durmaz ýaly üstündenem bir ýukajyk atyp bir gezek ýene kremik çalýas krem geçýäs. Şeýdip hemme gatymyzy çöregimiziň alty gatynam şeýdip arasyna miwe bilen krem goýuşdyryp barjasyny örüp çykýas. Her gezek çöregimizi goýanymyzdan soňam üstünden şeýdip basyşdyrýas şol aralygy bir boşluk galmaz ýaly gowja edip basyşdyrýas. Ine men çöreklerimiň hemmesini örüp çykdym arasyna krem bilen miweleri hemmesini gidirip boldum indi. Indi buň daşyna bir streç klýonka geýdirýäs we bir Birki sagat holodilnikde goýan şol alyşjagy alyşsyn, birazjyk ýumşajak, ýumşasyn, çökjegi özüne geler ýalak bir, azyndan bir birküç sagat, bolmasa-da bir gije holodilnikde goýýas. Tortuma bir birküç sagat boldy, bir biraz gataşdy, alyşdy, kremler doňuşdy. Indi şoň şekilini berip başlaýas. Pata köýnegiň şekilini berýäs. Oň üçinem şeýdip bir ilki ýokarsyny inçeltýäs. Şeý diýip, gyrasyndan bir kesişdirip aýyrýas. Ondan aralykda şu on sekiz santimetr bilen ýigrimi santimetrlik aralykda boşluk galýar-da, häzir iki sany etaž edemiz soň. Şu kesenimizem alyp, ýene täzeden şu boşluga ýelmeşdirip çykýas. Garaz, biz şuny bir fata köýnegiň şeklini bermeli-le. Onuň doly daşyny bolmakak, ilki bir gurjagymyza dürtmeli-ä, oň üçin hem bir şeýdip, orta arasyndan bir deşikjek ýasap, bir gurjagy salar ýalak bir deşik goýýas, şony orta arasyndan bir azajygyny aýyrýas tortuň. Häzir gurjagy geýdirenimizden soň, daşynyň patasyny hasam tekizläris onnoň bir özüne görä, gurjaga görä. Gurçagymyzam şo işe başlamakak taýýar edip goýýas, onam ine şular ýaly et, gowja edip ýuwup, arassalap, bir suwa düşürip, bir bir gerek däl ýerlerine folga oraýas, hemem saçyna zadyna-da bir häzir tort edemizde bir gylgymana bolmaz ýaly oňa-da folga edýäs, onuň folgaň daşyndan hem ýene streç klýonka edýäs, sebäbi folga-da owranagan zat bolýar-da, şoň üçin hem streç klýonka-da çekdirip, daşyna geýdirip goýýas. Şu deşik eden ýerimize bir gurjak bir talk görýäs. Eger gurjak sygmasa ýene täzeden ulaldyp deşik edip bilersiňiz. Bolmasa-da şular ýaly gylaýjak bolsa şeýdip gurjagy salýas. Indi ýene galan ýerlerinem fata köýnegiň bir özüne görä gurjaga görä bir owadanlaşdyryp çykaýýas indi. Şeýdip boşluklaryny bir büdür-südür ýerlerini hemme ýerini doldurýas. Şol daşy ýylmanajyk bir Tekijek gönje bolar ýalak edip, öz elimizde-dä şo gyrkan gyrkyndylamyz bilen owadanlaşdyrýas, gerek däl ýerinem ýene täzeden kesişdirip aýyrýas. Ine, tortumyz taýýar boldy. Indi diňe daşyny gülläýmegimiz galdy. Daş üçinem men-ä belkowy zawarnoý krem diýilýän, ýagny ýumurtgaň agyndan püsügi gaýnadylyp ýasalýan krem ýasadym. Hem-ä oň tagamyny çagalar gowy görýär, hemem Tomsuň güni eremezegräk bolýar. Şoň üçin şo krem ýasap, şondanam gülledim. Bize daşynyň kremi üçin gerek zatlarymyz ýüz elli gram ýumurtgaň agy, ortaça bir dört sany ýumurtgaň agy bolýar, dört ýüz gram şeker, ýartyja çaý çemçe limon kislota, bir açgan wanilin gerek bolýar. Şekerimiziň üstüne limon kislotamyzy atýarys-da, üstündenem 100 ml suw guýýarys. Şol alty-ýedi nahar çemçe suw guýýarys. Hem ondan sirobymyzy gaýnadyp başlaýarys. Bir ýan tarapdanam ýumurtgamyzyň agyna mikserde buladyp başlaýarys. Şol ikisinem deň bilelikde alyp gidýäris. Indi sirowymyzy otda goýýas we petlejik otda goýup ony gaýnadýas. Ýumurtgamyzam şeýdip bulap başlaýas. Şol ýumurtgamyzy gowy edip ak köpük bolup gowy goz goý bolýança buladýas mikserde. Ýumurtgamyzyň agnara şular ýaly gowy edip köpükläp çişip agarýança bulaýas. I sirowymyzam aňyrda ýüz ýigrimi gradus bolýança gaýnadýas. Ine, syrowymam ýüz ýigrimi gradusa bardy. Indi bu ýüz ýigrimä barandan soň otdan düşüräýýäs. Häzir öz gyzgynynad-a, ýene-de ondan aňrygam gidýär-de, gaýnagy püsegiň püsek bolany üçin, gaýnagy şeker bolansoň. Onsoň indi muny şeýdip ýumurtgamyzyň üstüne. Ýuwaşjadan guýuberýär. Baryna birden guýamzok-da, ýuwaşjadan inçejik edip guýýar. Hemem gapdallana mikserim gowy işläp durmaly, aýlanyp durmaly olam. Duzumyzy guýup bolanymyzdan soň, wanilinimizem atýas. Oňam bir ýakymlyja ysy geler ýaly, onam ýatdan çykarmanjyk atýas. Ýok, guýup bolanymyzdan soň bir aňrygip-da bir iki-üç minitjik bulaýýas, bir kän bulabam durmaly, iki-üç minitjik bulap, onnoň öçüräýýäs mikserimizi. Ine meň kremim taýýar boldy, ine gör, gowja krem boldy. Hem tagamy gowy, hemem sudurynam saklaýan, gowja arkaýyn gül zat çekip bolýan bir arkaýyn reňkläbermeli gowy kremleriň biri boldy, ine. Şekilini, sütürini saklaýan gowy krem boldy. Indi buny özümize gerek reňklere reňkläp çykýas. Men ene bir aý şular ýalak bir çirnili reňk etdim. Bir bölejigini, bir bölegini bular ýalak gülgün etdim. Hem gülgüne hem çirnilije köýnek ýasar ýaly. Bir böleginem aklygyna goýdum. Üsti bilen tortumyzyň daşyna bir bir gat krem çalyp çykdym bir üstünden güllär ýalak. Ony eliňizden geldigiçe ýylmanajyk edýäs. Soňam şular ýalak bir çotgajyk alýas-da şoň bilen hamala çyzykmyşyn-a diýen bolup şeýdip çyzyjak çekýäs. Bir ýylmanak edip oturmagam aňsat däl-a kynrak oýnap oturmaly-a şoň üçin şular ýaly çyzyjyk zatjagaş goýberseňiz Hamala öz köýneklerde-de, matada-da çyzyk görünýär-ä, şoň ýalak görüner ýaly, çotgajyk bilen şeýdip çyzyk geçiräýýär. Soňundanam özümizçe şeýdişdirip bir owadanlaşdyryp, bir fata köýnege meňzeşiräjik bolar ýalak edip, elimizden geldigiçe owadanlaşdyryp çykaýýas özümizçe. Reňklije güljagaçlar goýýamyzda şo snižok diýilýänje uçsuz goýýas ýöne şoňam ully kiçili bir üç sany razmerde ulansaňyz hasam owadan görner iriräk gül ownugrak gül görner ýalak bir menä üç görnüşde uçsagaç ulandym sizem şolar ýalak eliňizde bar bolsa birküç görnüşde ulansaňyz owadan görner. Ujagymyzyň iň ýokarsyna-da kiçijik hat ýazylýan uşagaş ýa-da ujuny ýöneje kiçijik edip deşik goýup, şoň bilen bir şeýdip bir monjuk ýalyjyk edip nokatjyk goýup çykýas, bir owadanja köýnek görner ýaly. Ine meň gurjak tortum taýýar boldy. Görüň şular ýalak etdim. Häzir wideoda gaty görnenok, ýöne şu köýnegiň etejiklerine unjajyk monjujak bir ýalpyllap duranja bir o pasipka diýilýän zat bolýar-a tortlaryň üstüne zadna sepilýän. Şolardanam sepişdirdim, olam owadan görünýän eken. Şeýle göräýeňde çagalara bir hili bazarly owadan görünýär. Eger sizem eliňizde bar bolsa şony sepseňiz hasam owadan bolar tortuňyz. Ine biziň gurjak tortumyz taýýar boldy. Eger-de wideom göwnüňizden turan bolsa, halan bolsaňyz onda laýk goýmagy ýatdan çykarmaň. Hemem öň agza bolmadyk bolsaňyz agza bolmagam unutmaň. Torty men birine bermeli bolamsoň, jigilämiň birine bermeli bolamsoň, kesip içini bärde kesip bilmedim, ýöne şol doglan gün bolup duran ýerde kesip bir bölejik suratyny alyp ýetişdim, onam görkezeýin size. Ine, şular ýaly içem bol miweli, gaty gowy, gaty süýji tortlaryň biri boldy. Sizem şular ýaly bol miweli, şokolad, miskwitli gurjak tortuny ýasansaňyz, şowly bolsun, noş bolsun!